Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt emol e grouse Merci un all d'Auteuren an d'Autricë vun deene ganz nuancéierten Avisen, déi ganz interessant ze liese waren, wat an där Zäit, déi zur Verfügung stung, sécherlech net einfach war, se ze schreiwen a fir eis och net onbedéngt, fir se ze liesen. D'Fro vun der Impfflicht polariséiert. Dat mierke mer haut heibannen, dat hu mer an de vergaangene Wochen an den iwwerlafende Postagäng vun eisen E-Maile gesinn an dat hu mir Piraten och gemierkt am Kontakt mat eise Memberen. D'Pirate sinn eng basisdemokratesch Partei an dofir hu mer eis Membere gefrot. Dat heie war keng Fro, déi mer virun dem leschte Wahlkampf konnten entscheeden. Ween hätt da schonn 2017 kéinten froen, si mer fir oder géint eng Impfflicht vun enger imaginärer Pandemie, déi mer nach net kannt hunn, vun engem Impfstoff, dee mer net kannt hunn a mat Konsequenzen, déi mer nach vill manner konnten ofschätzen? Dofir hu mer se gefrot. A gefrot gouf, ob se fir eng generell Impfflicht wären, wei een et géif mat der sektorieller Impfflicht halen a falls een dergéint wär, wat d'Alternative wären. D'Resultat war, grad ewéi grad wat déi generell Impfflicht ugeet, dach knapp. 54,08 Prozent vun eise Memberen hu sech géint eng generell Impfflicht ausgeschwat. An dat Resultat ënnersträicht hir awer, wéi gespléckt an nuancéiert een un déi Fro muss erugoen. Anescht wat bei der sektorieller Impfflicht kann ech direkt soen, do waren dräi Véirels dogéint. An ech mengen, datt dat och e bëssen d'Positioun erëmspigelt, déi de Marc Goergen an ech heibanne scho geholl hunn. datt mer, wann dann, eng fair Léisung brauchen, déi jiddweree mat an d'Boot hëlt an net déi eng géint déi aner ausspillt. Als Alternativ zu enger Impfflicht gëtt sech am meeschte gewënscht, datt d'Mënsche sollen opgekläert ginn an datt mer nei Ureizer solle schafen, anstatt also mam Bengel ze schloen Ass et méi wichteg, mat der Mued virwech ze goen? D'Positioun vun de Piraten ass also kloer, Jo zur Impfung, mee Nee zu enger Impfflicht. D'Impfung ass wichteg an dofir mussen d'Mënsche weider iwwert déi existéierend Impfstoffer opgekläert ginn. Mir hunn et jo live heibannen erlieft, wéi vill Falschinformatiounen, jo Ligen Heibannen am héijen Haus, well iwwert déi Impfunge gezielt goufen. Mee eng Obligatioun schéngt eis aktuell net de richtege Wee ze sinn. Sollten d'Ëmstänn sech änneren, zum Beispill nei Virusvariante kommen an d'Spideeler iwwerlafen, wäerte mer net zécken an nach eng Kéier zeréckgoen an déi nämmlecht Froe stellen. Ob d'Aféierung vun enger Impfflicht opportun a moralesch vertrietbar ass, hänkt jo vu ganz ville Facteuren of, déi sech ännere kënnen. Mee esou wéi d'Situatioun am Moment ass, wäerte mir eng Impfflicht net kënne matdroen. A wa mer e Bléck op de Kalenner werfen, da gesi mer eigentlech och séier, datt de Moment fir eng Impfflicht fir dës Saison eigentlech scho laanscht ass. Souguer wann an den nächste Wochen aktiv un engem Gesetzestext géif geschafft ginn, ginn ech net dovun aus, datt mer e Gesetz virun Enn Februar stëmme kéinten, wann een dann eng Iwwergangszäit virgesäit an dann jeeweils enker véier Woche brauch fir déi éischt Impfung, véier Woche fir déi zweet Impfung, ma da si mer ongeféier no der Ouschtervakanz, wou d'Leit dann endlech duerchgeimpft wieren, wann da jiddweree sech géif drun halen. Mir wëssen haut aus den Erfahrungswäerter, datt d'Vaccinen, 6 Méint gudde Schutz bidden. Ma jo, wa mer da vun Ouschteren 6 Méint weiderrechnen, komme mer direkt erëm an eng Hierschtwell. Ausser mir géifen de Booster mat drarechnen. Mee wa mer de Booster mat drarechnen, da si mer eis och bewosst, datt de Booster nach net emol Objet vun enger AMM ass, well u sech de Booster haut eng Recommandatioun ass, mee net an de Schemata dran ass, wat e Schéma vaccinal complet duerstellt, well all d'Fabrikanten u sech en Uni oder e Bi-Dos-Vaccin prekoniséieren. Dat heescht, mir géifen eventuell Leit lo eng Kéier schikanéieren, fir sech impfen ze loossen, fir de greater good, fir dann am Hierscht an am Wanter eventuell genau déi Leit erëm mussen zum Booster ze schécken. Dat erschéngt mer dach e bësse schwiereg, a besonnesch well kloer ass, datt eng Impfflicht just a Fro komme kann, als allerleschten Auswee. Och wa mer Piraten enger Impfflicht, sollt et zäitno dann zu engem Vott kommen, also net zoustëmme wäerten, esou wësse mer jo awer, datt d'Regierung an d'Majoritéitsparteien hei de Pouvoir hunn, dës Entscheedung och eleng ze treffen. Dofir erlaabt ech mer, an dono och de Kolleg Marc Goergen, de Rescht vun eiser Riedezäit ze notzen, fir dach zumindest op déi wichtegste Punkten opmierksam ze maachen, op déi een an eiser Meenung no oppasse misst, wann een dann awer op dee Wee géif goen. Eng éischt Fro ass de fräie Choix vum Vaccin. Laang gouf dat ëmmer versprach, gëtt awer net méi Agehalen. Wat geschitt da bei enger Impfflicht? Ass d'Konsequenz de Protokoll oder ass de Staat responsabel de Choix ze garantéieren? Fir eis ass kloer, et geet net ouni de Choix vum Vaccin. Et kann net sinn, datt ee seet, Ech géif Biontech Pfizer huelen, mee Moderna wëll ech net. Dat kann net konsequent e Protokoll sinn. Eng zentral Fro, déi och vill Leit, déi der Impfung nach skeptesch géintiwwer sinn, ass zum Beispill déi vun der Haftung. Wien ass haftbar an deene seelene Fäll, wou eng Persoun staark Niewewierkungen no enger Impfung kritt, zu där se vu staatlecher Säit aus obligéiert gëtt? A wéi kann e Geschiedegte beweisen, dass et wierklech e kausalen Zesummenhang tëscht enger Niewewierkung an enger Impfung gouf. Dat ass an deene meeschte Fäll net einfach. D'Pharmacovigilance weist selwer dodrobber hin. Mir géifen dofir roden, bei der Aféierung vun enger Impfflicht gläichzäiteg net nëmmen d'staatlech Haftung anzeféieren, déi virgesäit, datt eng Persoun oder hir Famill, am Fall vu schwéieren Niewewierkungen entschiedegt gëtt, mee am Zweifelsfall och ëmmer zu Gonschte vun de Betraffenen entscheeden, dat heescht u sech eng Beweislaascht-Ëmkéier. De kausalen Zesummenhang gëtt ugeholl, éiert de Staat kann de Géigendeel beweisen. Dat géif, mengen ech, ganz vill Leit rassuréieren. Zousätzlech stellt sech am Zesummenhang mat der Haftung och d'Fro vun der Responsabilitéit beim Booster. Bis elo, dat sot ech schonn, huet kee vun den Hiersteller d'Boosterdos a senger Zouloossung mat dran. Dierf also e Gesetz den Eenzelen obligéieren, dräi Dose vun engem Impfstoff mussen ze kréien, deen offiziell just zwou Dosen huet? Fir déi drëtt Impfung iwwerhëlt den Hiersteller da jo keng Garantie. An dat och wann et gutt Grënn ka ginn an der aktueller Situatioun e Booster z'huelen. Ech selwer stung am Reen an an der Keelt fir e Booster ze kréien, well ech dee Moment zu den AstraZeneca gehéiert hunn an ech war frou datt ech e konnt kréien an ech kann et nëmme recommandéieren. Ausser zwee Deeg der lénker Schëller wéi ass nämlech näischt anescht geschitt. Ech stinn nach hei, ech liewen nach, maacht iech keng Suergen. Ech mengen, dat eenzegt, wat ech mer agefaangen hat, war eng gutt Erkältung, well ech eben dobausse stung. Eng aner Fro, déi ganz vill Leit beschäftegt, ass natierlech déi vun den Ausnamen. Et ass kloer, datt eng Rei vu medezinesche Contre-indicatioune muss ginn, an et gëtt jo schonn eng Lëscht. Mee Mir brauchen och Ausname fir psychologesch Aspekter. Ech wëll nämlech preziséieren, datt mer hei herno riskéiere Leit, déi haut schonn Angscht hunn, duerch en Nocebo-Effekt nach net nëmme psychesch krank ze maachen, mee vläicht esouguer physesch. An ech mengen, datt dat net eist Zil sollt sinn. Dofir fannen ech et ganz schued, datt mer haut keng Ausname fir Leit mat ganz schlëmmen Angschtstéierungen hunn. Mir hunn eng Handvoll vun Ausnamen. Ech mengen, datt et wierklech sënnvoll wär, bei den Ausnamen op en anstännegen, humane Wee ze goen an net nëmme blann eng Lëscht aus dem Ausland ze kopéieren. Well ob et rational ass, eng Angscht ze hunn oder net, spillt keng Roll. De Punkt bei Angschtstéierungen ass jo grad, datt se eigentlech net rational sinn, mee dofir awer sécher net manner real. An dann, iwwert d'Strofe wäert de Marc Goergen nach eppes soen, wëll ech awer nach ganz kuerz op e puer Saachen agoen, déi och virdru gesot goufen. Ech mengen, De Premier huet virdru vun den Experte gesot, déi kloer zu enger Konklusioun koumen. Dozou muss een dann awer och soen, wann et esou einfach wär, da kéint ee jo u sech och d'Chamber zoumaachen, d'Regierung ofschafen, géife mer eng Technokrateregierung dohinner setzen, déi just nach géif Entscheedunge reng no Faktebasis huelen, da géife mer ganz séier mierken, datt och Fakte politiséieren. Dat ass dat eent. Dat zweet ass, den Expertegrupp huet modeléiert mat 100 Prozent Adhesioun an 100 Prozent Effikassitéit vun engem Vaccin. Elo wësse mer, datt weder 100 Prozent Effikassitéit vum Vaccin ginn ass an datt mer 100 Prozent Adhesioun vun iergendenger Mesure beim Staat kréien. Dat, mengen ech, gleeft och keen heibannen, dee schonn eng Kéier d'Police gesinn huet, Alkoholskontrolle maachen. Mä mir kréien och keng 100 Prozent Adhesioun, wann et drëm geet, net ze séier ze fueren oder net ze vill ze drénken. Dat heescht, ze mengen, mir géifen 100 Prozent Adhésioun beim Vaccin kréien, ech weess net, dat ass eng ganz theoretesch Approche. An dann huet d'Regierung heibannen jo awer rise Versprieche gemaach, wat d'Mesuren ugeet, wat d'Restriktiounen ophiewen, wat d'Méiglechkeet vun engem fräie Liewen ouni Restriktiounen ugeet. An ech weess net, also wien déi lescht Deeg e bëssen de Wëssenschaftler nogelauschtert huet, huet awer gemierkt, datt mer net einfach esou d'Restriktiounen kënnen ophiewen, Well och geimpft hu mer nach ëmmer e Virus, deen zirkuléiert. Dat heescht, dat ass e Versprieche wat Der haut hei esou e bësse wéi d'Muert de Leit virdrun haalt, mee Dir kënnt et net halen. Dat heescht, komm mir bleiwen éierlech, well ech mengen, soss hu mer herno vill, vill méi Frust. An dann huet d'Madame Ministesch, d'Madame Gesondheetsministesch gesot, d'Impfflicht ass eng Ultima Ratio. Ech ginn hir Recht. Mee wa mer déi dann aféieren, Gi mer dono op, puche mer d'Bengele bei d'Tromm, well mir stinn dono plakeg do. Mir hunn dono keng aner Mesure méi. Dat heescht, fir eis Piraten heescht ganz kloer, mir sinn nach net bei der Ultima Ratio ukomm. Mir hunn nach e puer Patrounen am Revolver, déi mer géint dëse Virus kënnen huelen. Ech verweisen do erëm op de Kéisscheifemodell, dee mir préconiséieren. An dofir wëll ech net, datt mir erno plakeg vis-à-vis vun deem Virus do stinn. An dofir schwätze mir eis och haut Géint eng Impfflicht aus? Ech soen Iech Merci.